Ħames artisti li stħarrġu ħames temi differenti qed jidħlu fi djalogu bejniethom bis-saħħa tal-kuratur Fin Spriffa. F'din ir-rokna inwasslulkom tagħrif dwar il-proġetti individwali u s-sinerġija li tinħoloq bejniethom.
L-exhibition jisimha Tnessid ġejja mill-inverted word ta' dissent. Dissent tfisser Meta jkollok żewġ opinjonijiet li mhux qed jaqblu fuq tema partikolari u rajniha li dil-kelma taqbel għax flimkien qed jagħmlu dil-exhibition tnessid.
L-esibizzjoni għandna ħames xogħlijiet li huma differenti ħafna minn xulxin. Għandna installazzjonijiet li jinkorporaw fihom stop motion animation, għandna skultura, għandna tpinġijiet, għandna tpinġijiet li huma magħmulin Materjali varji oħrajn magħmulin minn charcoal, għandna l-element ukoll ta' collage, ukoll għandna performing arts u 3D printed sculpture.
Jien il-proġett tiegħi jismu Mapping the Differences. Bażikament qed nuri perspettivi differenti tal-post fejn noqgħod jiena, l-gżira, b'għadd tnax-il landmark illi għan-nies tal-lokal u mhux tal-lokal raw li huwa importanti għalihom, u b'għadd dawn it-tnax-il landmarks u create photo collage ta' ritratti differenti magħmulin minn AI generated images, ritratti li tawni n-nies, ritratti li sibt online u ritratti wkoll li ħadt jiena. Ritratti anki li huma huma renders ta' kif jixtiequ li l-proġett, il-post, jidher 'il quddiem. So hemm kollezzjoni ta' ritratti li jvarjaw ħafna u juru dawn il-perspettivi differenti li n-nies għandhom fuq il-post.
Pita huwa wieħed mill-ismijiet li jiena żilt għal wieħed mix-xogħlijiet, prattikament Rita hija simbolu u tirrappreżenta lill-persuni kollha li b'xi mod jew ieħor għandhom problemi mentali. Għal ammont ta' snin fil-passat kont naħdem ma' aġenzija li kienet tikcaterja għal persuni li jbatu b'saħħa mentali u din l-esperjenza ġabitni konxja ta' kemm fir-realtà taw stigma lejn nies li għandhom problemi mentali.
Il-proġett tiegħi jismu Ariadne's Thread. Is-suġġett tal-exhibition tiegħi huwa fuq it-telfa ta' xi ħadd li hu għażiż. Għal nies oħra tista' tkun telfa ta' ħafna iktar affarijiet. Il-proġett huwa spazju fejn il-memorji tiegħi ta' din il-persuna jiġu flimkien, jingħaqdu u jien qed nurihom lin-nies. Issa, minħabba li l-installation tiegħi jien għamiltha b'mod interettiv, fl-istess ħin meta n-nies jiġu jinterettjaw fl-installation qed nikkrea memorji ġodda. Allura qisu għad hemm dik il-ħajja ta' din it-telfa għadha preżenti llum magħna. Jiena bħala marvik u bħala artista dejjem kelli l-kurjiżità tal-oġġetti. Allura fil-proġett tiegħi ddeċidejt li nuża affarijiet ta' kuljum, oġġetti ta' kuljum li huma ta' simbolu għalija. Fl-installation tiegħi hemm siġġu qadim li għalija jirrippreżenta t-telfa li m'għadhiex magħna. It-telefon huwa parti minn konverżazzjonijiet li kien ikolli ma' din il-persuna. U forsi jekk trid tista' tħalli xi memorja jew xi nota jew xi ħsieb minn tiegħek ħalli jkollu l-futur dak il-ħsieb imbagħad. Għażilt li nagħmel dan il-Masters għaliex wara li għamilt għaxar snin wieqfa prattikament mill-istudji tiegħi, kelli bżonn challenge ġdida so għażilt li nagħmel dan il-Masters biex iservi bħala challenge siegħa b'mod personali sija b'mod artistiku. Matul dawn is-sentejn nista' ngħid li kien kors intensiv ħafna, huwa kors impenjattiv, però huwa wieħed li joħloqlok challenge. Tnessit Exhibition qiegħda ssir spazju kreattiv, fetħet fit-tieni ta' Ġunju u ħa tagħlaq fit-tieni ta' Lulju.